Nilqawkom għal din it-tieni session tal-Ripples the Holy Week. Din is-session ħad tkun ma' Father Martin Ċilja MSSP li huwa qed imexxi bħalissa l-oratorju f'Birkirkara Grazzi tal għajt l-istedina tagħna, Father Martin. Nibdew b'mument ta' talb fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu s-Santu Amen. Ek mulej Ġesu, npoġġu qudiemek dal-ħin li għanna flimkien. Nirringrazzjawk ta' dan dak li ħatkun qed offrilna llum permezz ta' Father Martin imma anke permezz ta' diskussjoni li ħajkolna. Nitolbuk mulej li l-qalb tqana tqajjem għaċ għall-liturġija ta' dan iż-żmien li dis-sena mhux ħankun nistgħu nerġgħu ngħixuh. Ġesu bat spirtu qaddis tiegħek biex jiftħinna moħħna u qalbna li verament nintelqu f'dan il-perjodu fidejk nużawh bħala żmien ta' discerniment biex nifmu dak li inti tixtieq minna bħala knisja. Marjom il-knisja nitolbuk

Mela, grazzi kuħat li naqattu maħna rġajtu għadin it-tini session. Father Mart ħajkun qed jaqsam maħna dwar il-liturġija tal-ħadd il-palm, ħamis ix-xirka, ġimgħa kbira u sibtilejt. Father Martin fidejk. Nselmilkom l-ewwel net u grazzi anke ta' din l-opportunità li naqsam magħkom xi ħaġa li hija ħafna l-qalbi għax hija l-liturġija tal-ġimgħa mqaddsa li għal fis-sens liturġiku għal iktar liturġija importanti. Ovvja daqsxejn bi frustrazzjoni għax ħankun nitkellem fuq xi ħaġa jisnanna kaxxa ċokolata li ħanejdu isma' din kemm tajba u kemm imma mhux ħankunu nistgħu ħafna minna eh, immissuha. Għax ovvja xi ħaġa punt importanti ħafna fejn tidħol liturġija hija li l-liturġija trid tkun vissuta. Liturġija mhijiex teatrin, liturġija ġifieri problema kbira li għandna bħalissa hija ħafna liturġija fuq il-medja soċjali. Ġifieri għal min jgħix il-liturġija jaf li din hija diffiċli ħafna għax il-liturġija vera hija azzjoni, hija mixja, hija punt ta' tluq biex iwaslek x'imkien ieħor. Eh, prattikament il-qaddisin tal-Knisja primittiva kienu jsejħulha l-body language of the church, fis-sens hija hija hija l-azzjoni ta' lingwaġġ partikulari li twassal in-nies biex jidħlu f'misteru. Ġifieri l-liturġija l-iskop tagħha hija li l-bniedem mhuwiex moħħ biss, imma l-bniedem huwa ġisem ukoll u allura biex jidħol ġo dan il-misteru kbir tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesù għandu bżonn li juża simboli, għandu bżonn li juża l-kant, għandu bżonn li juża s-sensi eh, biex nitlu f'xi ħaġa li hija ikbar minna. U sbuħija tal-liturġija li ma jivvintaħħiex xi ħadd, imma l-liturġija sbuħija tagħha hija li waqt li komunità nisranija tkun fejn tkun qed tiċċelebra dan il-misteru taf li hemm komunitajiet oħra fid-dinja kollha li qed jiċċelebraw l-istess misteru, il-misteru tal-mewt, il-qawmin u l-ħajja ta' Ġesu, għax dak li li tiċċelebra u dak li tipprova tħabbar il-liturġija huwa dejjem Ġesù. Għalina l-liturġija hija dejjem il-Mulej Ġesù, speċjalment fil-qalba tal-misteru tiegħu, ġifieri il-misteru tal-Għid u tridu Paskwali għandu jkun il-sors u il- lejm tal-ħajja nisranija kollha, ġifieri jekk għandna gruppi, jekk għandna suppost il-post minn fejn għandna nixorbu u s-sors fejn għandna noħduhom, jiġifieri l-mixja kollha ta' gruppi eċċetera, għandha tkun dan il-misteru tal-Għid. Jiġifieri naħseb jiena din għandha importanza kbira. Ovvja m'għandniex il-ħin f'dan ftit ħin biex nidħlu fuq il-liturġija as such, għax inkella nintilfu. Imma jiena nifhem ħafna u qed ngħidha minn issa li ħafna drabi eh, bejda li ħanejt jiena u bejn realtà vissuta fil-parroċċi u fil-knejjes tagħna hemm baħar jaqsam. Għax ħafna drabi eh, jiena ħan nipprova nagħti esperjenza li mhix mill-moħħ għax din jini ngħixha ħafna hawnhekk. Eh, ħanuri ħafna maġni għax liturġija mhijiex kliem, ħan nipprova nuża l-immaġni, skużawni qed nużaw ħafna mill-immaġni tagħna għax m'għandix immaġni oħra, ġifieri mhux għax hija eh, imma ħafna mill-immaġni huma tagħna ta' dal-post mhux stajt nuża maġni oħra ma biex nagħmilhom kollha wara xulxin ġa kienet battika ta' kbira. U jiena waqt li ħan ikkummenta liturġija ħan nitfgħu wkoll l-ispiritwalità li wieħed għandu jgħix. Ovvja, il-qaddisin tal-Knisja tal-bidu kienu jifmu li liturġija għandha bżonn spjegazzjoni. inkella tiġi qisu film mingħajr sound. Ġifieri jekk bħalissa nitfi s-sound jiena tippruvaw tagħmlu lip reading imma huwa diffiċli ħafna biex niftiehem jekk mhux qed nismgħu. Il-liturġija bħalma l-Kelma ta' Alla għandha bżonn spjegazzjoni, għandha bżonn il-lectio divina u għall-grazzja ta' Alla wara l-Konċilju qabad ħafna l-ispjegazzjoni tal-Kelma ta' Alla Illum ftit ħafna nies li huma Nsara jinterpretaw il-Kelma ta' Alla b'mod fundamentalista għax nagħmlu spjegazzjoni tal-kuntest storiku ta' dak li ried jgħid l-awtur. Dak li jiġri għall-Kelma t'Alla jrid jiġri għal-liturġija u sfortunatament din il-parti ma tantx saret fil-Knisja, ġifieri ħafna nies, speċjalment żgħażagħ fil-kuntest tagħna, imorru għal-liturġija mingħajr ma qed jifhmu dak li qed jiġri, jiġifieri speċjalment meta tkun spettaklu li qed tiġri quddiemhom. Jien ħa nipprova kif għedt ħa nipprovaw nimxu kronoloġikament, ħa nibdew minn Ħadd il-Palm għax din il-ġimgħa hija ġimgħa waħda l-Knisja il-ġimgħa l-kbira mhijiex Friday imma hija l-ġimgħa kollha. M'għandix kien biex nidħol f'kull ġurnata, imma ħa nippruvaw nidħlu fil-bidu ta' dil-mixja li tibda minn Ħadd il-Palm u twassal f'Ħadd il-Għid.

Tarawni? Għankun ċert li għed. Iva, naraw.
Presentation ta' Tajjeb, mela jina nkun nispjega ftit waqt li ħanaraw ftit immaġni. Il-kelma liturġija minn natura tagħha mill-Grieg hija hija the people's work. Ġifieri aħna ma jistax ikonna liturġija mingħajr partiċipazzjoni Ġifieri meta qed nitkellmu fuq liturġija, qed nitkellmu fuq partiċipazzjoni, ġifieri waħda mill-elementi importanti tal-liturġija hija l-partiċipazzjoni ta' dawk kollha li huma involuti, liturġija mhix ta' saċerdoti jew ta' min qed imexxi fuq l-artal, ġifieri l-liturġija titlob partiċipazzjoni spiritwali, fiżika, minn dawk kollha li qegħdin preżenti. Meta nitkellmu fuq liturġija, eh, hija kwotazzjoni, hija l-epifanija più vera e autentika della Chiesa. Niente manifesta il mistero profondo della Chiesa quando l'assemblea, l-Eklezija, radunata da Dio davanti a sé. Din ħafna drabi aħna nitilfuha għax il-liturġija fiha nfisha turi fejn tkun taf il-polz ta' komunità li temmen ħafna drabi mur waqt il-liturġija tagħhom. Jiena kont formator ħafna żmien u meta kont nistudja l-formazzjoni Ruma eh, ċenċini kien jgħidilna biex tkun taf seminarju jew ħajja reliġjuża jew kunvent mur magħhom waqt il-liturġija tagħhom. U mal-ewwel kollok it-temperatura ta' dik il-komunità. u naħseb jiena hija eh, kriterju validu ħafna. Enzo Bianchi jgħid being initiated in faith does not only imply teaching domma, but must include all the senses until the very identity of Christ is formed in the believer. Jien fuq dan qed nitkellem, qed nitkellem fuq liturġija, mhux qed nitkellmu fuq ċerimonji, Kristu kellu allerġija għaċ-ċerimonji. Qed nitkellmu fuq nies li qed jiġu inizzjati fil-fidi u allura waqt il-liturġija ssir The faith of the Christians and the place where they celebrate are intertwined. Because the way we celebrate affects the way we perceive God and the way we perceive God affects the way we see ourselves and each other. Aħna l-mod kif niċċelebraw bħala nsara jeffettwa ħafna il-mod kif naħsbu fuq Alla. Ġifieri jekk ħa jkollna knisja b'ġilandra u b'artal kollu xemgħa u t-tabernaklu qiegħed moħbi xi mkien, dik qed titfa' perspettiva fuq Alla, mod fuq Alla li huwa ħafna iktar qawwi minn ħafna kliem li ngħidu, għax qed titfa' distanza partikulari. U għalina din naħseb hija importanti, the aim of the liturgy is not the sacramentalization of an individual,

His Presence. Mela qed nitkellmu fuq il-Holy Week li hija tant ċentrali għall-misteru tal-ħajja Nisranija. Għax the Christian community takes its life from the celebration of the Holy Week. Din hija xi ħaġa li l-importanza tagħha għalina hija kapitali, ġifieri irridu nagħmlu riforma jew irridu nirrenovaw komunità li temmen, l-ewwel ħaġa li għandna npoġġu hija din il-kalamita fin-nofs. Din hija kalamita. Is-sena liturġika kollha tinġabar ma' din il-kalamita, bħalma l-misteru ta' Ġesù Kristu jinġabar kollu mal-misteru tal-għotja tiegħu fuq is-salib. Ġifieri din hija xi ħaġa importanti ħafna li din u l-problema kbira li għandna li ħafna drabi minflok dħalna lin-nies jidħlu fil-misteru, spiċċajna nagħmlu drammatiġizzazzjonijiet u allura u statwi u purċissjonijiet li ħafna drabi jisom qed tara film mingħajr ma għandek is-sound li huwa eh, eh, eh, sinkronizzat. Għax ħafna drabi nispiċċaw nagħmlu u dik ma tgħin xejn ħafna drabi jekk aħna nagħmlu pageants mill-liturġija Iċ-ċentralità tal-liturġija mhijiex xi ħaġa ta' pageant imma huwa misteru, allura kull sinjal li ħa nużaw irid jindika xi ħaġa dejjem iktar profonda. Dik hija daqsxejn introduzzjoni fuq il-liturġija, qed ngħidha biex dak li nkun qed ngħid inkun qed niftehmu għax inkella ma nifthemux. Eħe, tibda ċ-ċelebrazzjoni b'ħadd il-palm. li għalina il-palm għandu sinifikat qawwi, ġifieri n-nisrani f'idejh għandu żewġ realtajiet, għandu l-palm u għandu ż-żebbuġ. Ġifieri il-palma fl-antikità kienet tfisser dejjem ir-rebħa, allura n-nisrani ħa jidħol għal din il-ġimgħa qaddisa bir-rebħa f'idejh u ż-żebbuġ kien dejjem sinjal tal-paċi speċjalment il-paċi li ħajġib il-Messija, il-kelma Messija isser midluk bħal kelma Kristu. Allura n-nisrani li fidejh irid ikollu il-palma u z-zebbuġa u dawn kellhom importanza kbira. Instab li fl-antikità meta in-nisrani kien imut u jindifen kien jitfnuhom bil-libsa l-bajda tal-mamudija u normalment bil-palma fidejhom. Minn hemmhekk ġiet il-palma tal-martri. Fil-bidu ma kienx tal-martri biss, imma kienet ta' dawk kollha li għax daħlu fil-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesù fil-magħmudija, u kif ħa naraw hemm rabta kbira bejn il-magħmudija u dan il-misteru, tant hu hekk li l-Knisja normalment tiċċelebra l-magħmudija fil-lejl tal-Għid. u fl-antikità kien l-unika ġurnata li fiha kienet tiġi ċċelebrata l-magħmudija, li n-nisrani kienet tgħaddih minn dan il-passaġġ ta' mewt għal ħajja biex mal-ewwel wieħed jinduna li qed niċċelebraw mhux il-memorja ta' xi ħaġa li fil-passat, mar-realtà vera vissuta li n-nisran jrid jgħix ta' kull sena. Il-misteru tal-Ġimgħa l-Kbir, tal-Ġimgħa Mqaddsa, għan-nisran jrid ikun charger li qisu jiċċarġjah għas-sena kollha. Fl-ikonografija normalment dejjem hemm dawn iż-żewġ realtajiet, min hu miexi wara Kristu u min qiegħed jibblokkalu triq. U Kristu it-tron tiegħu, it-tron vera huwa l-ħmar, kważi kważi bħalma twieled mal-annimali jidħol għal din iċ-ċelebrazzjoni propju f'din ir-realtà. Kif tibda l-liturġija ta' ħadd il-palm tibda purċissjoni. Tibda purċissjoni bis-salib. Din hija importanti ħafna ġifieri meta nibdew bil-purċissjoni. Jiġifieri l-purċissjoni tfisser mixja. Aħna l-purċissjonijiet kollha li nagħmlu huma purċissjonijiet normalment devozzjonali Imma imma l-purċissjoni ta' ħadd il-palm hija purċissjoni liturġika. Liturġika l-ewwel netta xem sens ta' poplu miġbur. Ġifieri qed nuri ftit immaġini għax din xi ħaġa vera sabiħa inti għandek poplu li huwa miġbur f'post barra mill-Knisja. Bħalma Ġesù beda l-mixja tiegħu għal Ġerusalemm minn faċċata tat-tempju u għamel dik il-mixja minn ġieli mar Ġerusalemm jaf li hemm niżla kbira qawwija biex daħal fin-naħa tal-ġnien tal-Ġetsemani u baqa' tiela' u jidħol għat-tempju b'dak il-mod, in-Nisrani l-istess jibda liturġija bl-aħmar, il-kulur tal-imħabba. Hija l-imħabba li għenet lill-Mulej jagħti ħajtu fisen sem kwotazzjoni vera sabiħa li dak li żar il-Ġesu msallab ma' salib ma kinux l-imsiemer imma l-imħabba tiegħu. Dal-jum iċ-ċelebrazzjoni prinċipali hija dejjem l-imħabba li hija fil-liturġija rappreżentata b'din il-ħmura, il-ħmura tal-martirju u l-ħmura tal-imħabba. Tantu hekk li jinqara fil-bidu din il-mixja jinqara l-liturġija, il-Vanġelu ta' meta Ġesu għamel din il-purċissjoni. Eh, il-purċissjoni li għamel Ġesu u li għal ma nimxu xaħna jibdew jajtu għankbel. Fidija purċissjoni li Ġesu xtaqa u li rida. U s-sens tal-mixja hija li flimkien diħlin fil-Knisja li tiġi qisha ġuf fejn wieħed ħa jerġa' jgħix il-misteri minn fejn twieled mill-ġdid. Titqisu li ż-żmien tal-Għid ġie ffurmat fil-Knisja prinċiparjament għall-katekumeni, għal dawk li kienu jkunu ppreparaw lilhom infushom biex jaslu biex jitgħammdu. Hija festa tat-tfal, ħames ix-xirka hemm importanza eh, ħadd il-palm, sorry, hemm importanza kbira għat-tfal. Tantu hekk li fl-ikonografija dejjem huma tfal li laqgħu il-mulej, jew aħjar minn għandu l-qalb ta' tfal iż-żgħar. U allura dil-proċessjoni ninvolvu ħafna tfal tal-komunità. Kemm jista' jkunx illibsuhom, ħafna minnhom illibsuhom jisom inkella tiġi mima. It-tfal vera qed jimxu wara Ġesu. Eh, Allura din il-mixja t-tfal huma l-ewwel li jimxu, anzi jgħinu lill-kbar biex ikunu jistgħu jersqu. Kif qed taraw hawn ħafna s-sens ta' poplu. U din fil-liturġija hija importanti, l-liturġija mhijiex azzjoni personali, Imnija, di xi ħaġa li ma jifhmuhiex ħafna nies u ħafna nies imorru l-quddiesa għax hija komda, għax hija, jekk imorru, għax ħafna żgħażagħ lanqas imorru, imma imma l-liturġija fiha nfisha hija poplu sħiħ li qed jiċċelebra, mhuwiex grupp żgħir ta' nies, imma hija poplu li flimkien ħa jiċċelebra dawn il-misteri, li f'dak il-poplu hemm nies li ħa għaddejjin mill-mart, hemm nies għaddejjin. Dan il-poplu irid jimxi u jiċċelebra r-rebħa ta' Kristu Sultan. Eh, nies differenti, u ċuħ il-Kristjaneżmu il-ħin kollu hija il-fidi tar-relazzjonijiet. Alla tagħna huwa trinitarju u jitlob li l-komunità tkun ukoll trinitarja, jiġifieri tkun f'relazzjonijiet bejniethom. Proprju għalhekk nagħmlu din il-mixja, għalhekk hemm dan it-tberik, għalhekk hemm dan il-palm, biex niftakru li aħna kollha mexjin wara s-salib glorjuż tal-Mulej. U f'dil-mixja li nimxu flimkien lejn il-Knisja, il-Knisja ssir il-post fiżiku fejn dan il-misteru aħna ħanerġgħu nesperjenzawh. Dan huwa rit li mhuwiex obbligatorju, imma li l-bieb tal-Knisja jista' jkun magħluq u li s-saċerdot jiftaħ dan il-bieb, jiġifieri dan l-ispazju, proprju bis-salib. Iħabbat tliet darbiet u bis-salib jinfetaħ dan l-ilma tinfakra ġdida meta tiġi imbierka jew ikkonsagrata knisja ġdida biex il-poplu kollu jidħol mill-istess bieb. Il-bieb huwa Kristu fis-simboloġija liturġika, l-bieb li jinfetaħ biex il-poplu kollu jidħol fih ħalli aħna wkoll niċċelebraw f'ħadd il-palm il-Kelma ta' Alla. It-tieni parti tal-liturġija hija proprju l-liturġija tal-Kelma. L-importanza kbira tal-Kelma ta' Alla li tiġi mxandra eh, u għal din il-ġurnata il-Knisja tatina dejjem passjoni, il-passjoni kollha, speċjalment il-passjoni skont Vanġeli sinottiċi. Kważi kważi tagħtina l-Vanġelu għal ġimgħa sħiħa biex nimmeditawh. Meta jinqara l-Vanġelu, fil-fatt ma jinqarax il-Vanġelu ta' dħul ta' Ġesu f'Ġerusalem, dak jinqara barra. Ġewwa jinqara dejjem il-Vanġelu ta' Passjoni u jinqara b'mod sħiħ. U kemm jista' jkun u mistiedna biex jipparteċipaw eh, li huma wkoll iwieġbu li dan il-passju, din il-passjoni mhijiex ġrajja li qed tinqara fil-passat, imma taħbira li qed issir illum, fis-sens li jiena wkoll qed ngħid salbu u jiena wkoll qed ngħid ma kontx miegħu, Ġifieri il-liturġija tiġbor poplu sħiħ u din hija sbuħija kemm jista' jkun qudiesa waħda jew tnejn ħalli jkun hemm poplu miġbur. Is-sbuħija ta' liturġija hija l-komunità kollha miġbura flimkien, ovvja. Hawnhekk ma hawnx COVID, għax kieku diġà arrestawni, imma imma is-sbuħija ta' poplu sħiħ ta' tfal li jipparteċipaw, ta' nies li qalbhom qegħdem hemmhekk. U din titlob spjegazzjoni minn qabel. x'inkella jiġu hemmhekk mhumiex preparati. Imma din l-Ewkaristija li ħatibda ġimgħa kbira, il-ġimgħa sħiħa, hija hija hija Ewkaristija mill-iktar importanti. Għax bħalma Ġesù daħal Ġerusalemm u rid jagħmel statement, hija l-unika darba li soltu dejjem ħarbilhom. Imma f'di ġurnata rrid, anzi kellu bżonn il-felu, Ġesù kellu bżonn il-felu. Hemm bżonn li nagħmluha din iċ-ċelebrazzjoni, hemm bżonn li jidħol u jagħmel il-profezija ta' Messija. Ġesù mhuwiex biss Ġesù ta' Nazaret bin Marija, imma Ġesù ta' Nazaret bin Marija huwa l-Messija imwiegħed, huwa il-Mulej. Allura iċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm iddur kollha mal-Palm id-dur kollha mal-mixja u ddur kollha mal-passjoni, dak kollu jseħħ għal xi ħadd li verament irid jagħti ħajtu. Din hija l-bidu tal-mixja. Ħadt il-palm. It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa hemm liturġiji differenti li jistgħu jsiru, speċjalment marbutin mal-magħmudija, speċjalment kemm it-tfal. Jiena ħa naqbiżhom u ħa nidħlu issa għal ġurnata oħra. Ġurnata mill-iktar importanti. Għax hawnhekk ħa nidħlu għal dak li nsejħulu t-Tridu Paskwali. X'inhu t-Tridu Paskwali? Il-Knisja fit-Tridu Paskwali, ovvja nifhem li għal uħud minnkom dan repetizzjoni, imma imma Tridu Paskwali hija ċelebrazzjoni li titqies bħala ċelebrazzjoni waħda. Ġifi, jekk naraw il-liturġija ta' Tridu Paskwali, ġifi qed nifhem il-ħamis fil-għaxija, sal-Għid filgħodu, fil-fatt anke fil-liturġija is-salib jintratt, eżempju, s-saċerdot irodd is-salib il-Ħamis biex jibda l-liturġija. Imbagħad fil-liturġiji kollha li jkun hemm qatt ma irrodd salib, qatt ma jagħti l-barka, fl-ebda liturġija, l-ġimma l-ġimma fil-ħodu, eh, anka anka sibtilek, ma tibdix bis-salib, is-salib bieġa jintrat fl-axħar tal-vġili ħalli turi li hemm unità sħiħa U f'dan il-misteru tantu hekk li min jgħixha fil-monasteri induna li s-sawm, it-talb, is-silenzju, l-liturġija mhijiex biss waqt li ċelebrazzjoni ta' liturġija, imma anke fl-ispazji l-oħra. X'isir f'dan it-tridu tal-għid f'daw it-tlet ijiem? Eh, l-ewwel ħaġa huwa l-jum tal-imħabba. Dawn tlett ijiem ħa niċċelebraw tlett misteri kbar, il-Ħamis huwa l-imħabba, l-agape. Il-Ġimgħa huwa l-jum tal-fidi quddiem is-salib, quddiem il-batija, quddiem il-mewt. Is-Sibt huwa l-jum tat-tama. Dawn huma tlett virtujiet teologali li nisran irid jgħix. U l-misteru l-ewwel wieħed tal-imħabba huwa dejjem marbut mal-misteru tas-servizz. F'din l-ikona Kristu li qiegħed jaħsel ir-riġlejn hemm miġbura naċċel ħajja kollha ta' Ġesu, il-qaddej ta' Jahweh, Kienu zen miktub bil-Grik li tfisser eh, bit-Taljan jasvoto se stesso. Dak li jgħid fl-idnu l-Filippin u li kellu in-natura ta' Alla ma għax istiegħu li huwa daqs Alla, imma ċekken minn għamel il-kenosi. U hawnhekk għandna diġà l-ewwel parti tal-kenosi. is-servizz. U jiena naħseb speċjalment jekk il-liturġija ħa niċċelebraw għaż-żgħażagħ, ir-rabta bejn komunità, servizz u Ewkaristija titterġa' tiġi skopruta. Għax għal ħafna din l-esperjenza ta' dixxipula dawn huma żewġ elementi ta' din il-mejda, il-ħasil ta' riġlejn u d-dixxipulat. Eh, fuq l-ikona hemm miktub bi Grik eh, Huen To Kol Po, fil-ġuf ta' Ġesù, id-dixxiplu l-maħbub li f'dan il-lejl, u allura turina x'inhi l-Ewkaristija vera, ipoġġi widnejh viċin il-qalb tal-Imgħallem. Min jaf il-Vanġelu ta' San Ġwann jaf li din hija l-istess kelma li San Ġwann juża fil-prologu biex jgħidilna li Ġesù il-Verb kien fi ħdan il-Missier, issa dan il-post qed jieħdu d-dixxiplu. U aħna msejħin kollha biex noqogħdu f'dak il-post. Eħe, ħamis ix-xirka iddaħħalna f'din iċ-ċelebrazzjoni li għandha ħafna layers, hija l-ikla tal-Għid tal-Lhud, li saret l-ikla tal-ħelsien, li saret l-ikla li Ġesu uża fl-aħħar ċena, għandha ħafna ħafna layers of meaning. Ovvja, il-ħajja nisranija hija marbuta fuq dawn it-tlet pilastri importanti li niċċelebraw f'dan il-jum, il-komunità, l-Ewkaristija u s-saċerdozju. Dawn huma tliet doni li qegħdin jiġu ċċelebrati fil-jum ta' ħamis ix-xirka. Eh, għax hija l-komunità li tiċċelebra l-Ewkaristija u l-Ewkaristija li tibni l-komunità. U din forsi kelma parentesi żgħira, speċjalment il-gruppi tagħna ta' żgħażagħ jiena inħossha ħafna anke fl-oratorju. Jekk aħna mhumiex poġġu f'ċentralità kbira l-Ewkaristija bħala kalamita li tiġbor nies differenti f'soċjetà fejn għandna tant eh, ġibdiet oħra biex ma nkunux preżenti eh, f'nies li laqqas nafu niklu flimkien ħafna drabi x'kulħadd jilgħab bil-mobile jew kulħadd jikol rasu il-mentalità ta' take away li tidħol kullimkien. Jekk għandna programm pastorali ġieli nara ħafna leaders ta' żgħażagħ b'intenzjonijiet tajbin jivvintaw kull tip ta' programmi, ma jekk l-Ewkaristija mhux ħad tkun il-post tal-qsim tal-esperjenza ta' żgħażagħ, jekk mhux ħantuhom esperjenzi fi gruppi żgħar biex imbagħad ikunu jistgħu jifmu dak li jsir fil-grupp il-kbir. Eh, aħna neżistu bħala komunità x'niċċelebraw dal-misteru tal-imħabba. jisu linja ħamra jew linja tad-deb li għaddejja tul is-sekli fil-Knisja hija l-Ewkaristija. Hija din l-ikla li l-Mulej Ġesu għamel u għalinna biex nagħmluha b'tifkira tiegħu. Eh, propju il-ħamis iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni solenni ħafna. Hija antiċipazzjoni tal-Għid, jiġifieri r-Randan spiċċa u l-Knisja qiegħda tiċċelebra l-antiċipazzjoni tal-Għid anke l-armar tal-Knisja, l-fjuri, iċ-ċelebrazzjoni. Eh, hija solenni ħafna, tabernaklu jkun vojt kollu ġdid ħajkonna f'daw il-momenti. Eh, u fiċ-ċentra li ħafna hawnhekk fil-Knisja tagħna għandna l-possibilità li nagħmluha marbuta mal-battisteru għax il-ħasir tal-riġlej Il-Knisja dejjem fehmitu bħala l-rinnovament tal-Magħmudija tagħna, aħna anke nżejnu l-ġarra mal-Battisteru biex turi li kull sieq li ninħasel hija dejjem Ġesù Kristu li qed jaħsel bħalma ħasilna fil-Magħmudija. Intom kollha ndaf, għax kollha għandkom il-Magħmudija, imma mhux ilkoll. U naħseb din hija l-kelma profonda ta' Ġesù. Il-liturġija tibda billi eh, l-arċisqof jibgħat fil-komunitajiet eh, iż-żejt. U allura sabiħ ħafna li fil-bidu tal-liturġija in-nies li eh, jirrappreżentaw dan iż-żejt, eżempju, aħna nippruvaw ikun hemm persuna marid, eżempju, nakanna persuna li bil-kanser, waqt it-tella żejt tal-morda u l-bkomunità titlob fuqha għax dak iż-żejt ħa jintuża fuq in-nies kollha li ħa jkollhom bżonnu matul is-sena. Jien naf hawnhekk għandna persuna li kienet ħa tgħammed it-tifel tagħha, din hija oħti fil-verità, kienet qed tgħammed in-neputi. U telgħet biż-żejt tirrappreżenta dak iż-żejt tal-griżma li kien ħajkun fuq iż-żejt tal-katekumeni, sorry, dan huwa żejt tal-katekumeni li jkun ħajjintuża fuq it-tfal li ħajjitamdu. U niftakar hawnhekk ma nix ritrati ma kien hemm manka eh, djaknu li tela biż-żejt tal-griżma x'kien ħajinżaħ biex jiġi konsagrat saċerdot. Li aħna wkoll nagħmlu dawn il-links liturġija hija immunità fil-liturġija, mhux biss fil-ġurnata. Eh, fil-Knisja tagħna hawnhekk għandna tabernaklu għażjut. li dakinhar il-djaknu jew is-saċerdot ipoġġi ż-żjut li rċevejna propju f'dan it-tabernaklu biex fil-komunità juri mal-ewwel it-tliet ministeri prinċipali, il-katekumenat, jiġifieri rridu aħna jkollna outreach għal min hu l-bogħod, il-morda Aħna rridu nieħdu ħsieb il dawk li huma morda u l-griżma, ġifieri aħna rridu nieħdu ħsieb id-doni tal-komunità, il-presbiterat, il-griżma tal-isqof li konna insara maturi fil-Knisja, mhux tfal. Eh, hija komunità li tiċċelebra ħames ix-xirka, xi l-festa tal-komunità. U bħal dejjem f'kull liturġija tiġi ċelebrata il-kelma u l-kelma ħamis ix-xirka hija dejjem l-istess. Naqraw il-Vanġelu ta' San Ġwann, ħalli l-enfasi tkun fuq il-ħasil tar-riġlejn, seba' verbi li juża San Ġwann, Ġesù li qam, li neża', li ħasel, li xotta, huma seba' verbi sakemm Ġesù jiġi rasu mal-art, min wieqaf jiġi mal-art, libes il-libsa ta' taħt, marbut f'fardal, Tonino Bello jgħid li huwa l-unika libsa liturġika li libes Ġesù. Proprju dan il-ġest huwa profetiku ħafna ma jistax jiġi ċċelebrat qisu tjatrin, qisna għandna ftit li qogħdu appost li għat-taparsi Ġesù qed jagħmel, hija vera r-realtà. il-ħasil ta' riġlejha, hawnhekk għandna dan is-simbolu użat b'tant qawwa mill-Papa Francesco. Ġifieri jekk naraw il-Papa kif juża dan is-simbolu, hawnhekk qed narawh ġo ħabs. Il-ħasil ta' riġlejha għall-ewwel insara kien jiġbor fih il-ħajja kollha ta' Ġesù. Dak il-ħasil, hawnhekk qed naraw il-Papa, tafu intom riċentament, meta għamel dan il-ġest li jitlob li ta' rikonċiljazzjoni u tant ħasad lil kulħadd li juża dan il-ġest mill-ġdid, xi ħaġa unika, biex jitlob propju l-rikonċiljazzjoni ta' nazzjonijiet. Dal-ħasil, dan il-, normalment aħna mhux biss nagħmluh fil-liturġija, m'eżempju l-gruppi taż-żgħażagħ jiltaqgħu bejniethom u fi gruppi żgħar jaħslu saqajn xulxin u jitolbu maħfra għall-weġgħat li jkunu setgħu għamlu. Propju dan il-ġest is-saċerdot jagħmlu mpersona Kristi. jagħmlu fil-persuna ta' Ġesù, kif fil-liturġija kull ma jagħmel il-presbiteru jew l-isqof jagħmlu in persona Christi, il-ħasil tar-riġlejn. Huwa simbolu qawwi ħafna. Normalment aħna nużaw nies mill-Knisja laqas ikunu jafu, nagħmluha dak il-ħin. Ovvja, ma nistgħux naħslu s-saqajn ta' kulħadd, imma u bil-COVID ma nistgħu naħslu ta' ħadd, imma s-sinjal huwa enormi. L-istess saċerdot liebes il-fardal, li mbagħad ftit wara ħa jikkonsagra l-Ewkaristija, torbot flimkien żewġ misteri li huma żewġ faċċati tal-istess munita. L-Ewkaristija, il-preżenza ta' Ġesù fil-misteru, u l-aħwa. Hawnhekk għandna oħtna eżempju b'diżabbilità u f'ħafna komunitajiet illum daħlu jistiednu persuni b'diżabbilità jew bi problemi ta' drogi biex jirrappreżentaw il-komunità l-aħħar, l-ultimi, il-foqra ta' din il-komunità. Dan huwa ġest importanti ħafna li mbagħad jgħaddina ħa miżix-xirka għas-solennità ta' din l-Ewkaristija. Ġesù Kristu jgħidilna Agħmlu dan b'tifkira tiegħi ma qalhiex biss għall-Ewkaristija, imma qalha wkoll għall-ħasil ta' riġlejh. Tafu x'għamiltilkom? Jekk tajtuli l-Mulej u l-Imgħallem, kif għamilt jien, hekk tagħmlu intom ukoll. Rina l-Ewkaristija he called it his body and he filled it with his Holy Spirit. Those who eat this food with faith Eat fire and Holy Spirit, Efrejm tas-Sirja. Proprju l-mejda tal-Mulej, mejda armata, hekk proprju s-Salm 23 inti tħejji mejda lija quddiem l-għedewwa tiegħi. Biż-żejt li dlikri rasi, il-komunità anke l-presbiteri miġburin kollha f'Ewkaristija waħda Dan is-sens kbir aħna għandna kalċi wieħed, ostja waħda, komunità waħda, mamudija waħda, kelma waħda, knisja waħda, hekk din l-unità. Din l-unità li hemm the purpose of communion is to nourish the community Not just to sanctify the individual, dan huwa kunċett vera żbaljat, ħa nitqarben għalija. The unity seen from external visibility is born from a presence from within. Anka meta nqarbnu l-morda ġoddar, mhumiex iżolati, huma parti Minn din il-komunjoni, fil-fatt ħames ix-xirka, jista' wieħed jgħid id-djakni jew il-min iqarben biex joħroġ mill-Knisja jibqa' ħieles kif inhu u jmur iqarben il-morda ħalli jħossuhom parti minn din il-komunjoni. Għax ħames ix-xirka, anke bil-Malti l-kelma hija tant sabiħa xirka, hija l-komunjoni u għalina jekk naħdmu maż-żgħażagħ il-komunità f'din il-ġurnata għandha ċentralità kbira. L-imħabba hija dejjem relazzjonali. dejjem imħabba mal-oħrajn. Wara li niċċelebraw l-Ewkaristija, issir l-adorazzjoni. Hawnhekk għandna l-Ewkaristija li qiegħda tiġi eh, inċensata, imbagħad titpoġġa fartal partikolari biex nagħmlu l-lejl qisu minn issa l qudiem ma ħajkun hemm isa spotlight Fil-Knisja ħa jintuża dan is-sens qawwi ta' spotlight, jiġifieri jintefa' d-dawl ta' kullimkien u jinxtgħel fuq xi ħaġa waħda, il-Ħamis fuq l-Ewkaristija, il-Ġimgħa fuq is-Salib, is-Sibt fuq il-Blandun jew fuq il-Magħmudija, ħa jkun hemm din l-ispotlight li ħa ddur iċ-ċentralità tal-misteri li jiffurmaw il-backbone tal-ħajja nisranija. L-artal jiżżarma, jekk dan huwa ġest mill-iktar profond, l-artal jiżżarma mill-presbitoru, ineħħih, għax l-artal ifisser Ġesu Kristu li f'dak il-lejl tneżża mid-dinjità, tneżża minn ħwejġu. L-aħħar ħaġa ħamis ix-xirka hija l-purċissjoni li nagħmlu biex nagħmlu spazju għal dil-kelma ta' Ġesu biex nisru u nitolbu miegħu. Dan il-bżonn li jkollna mument ta' talb, jina qatt ma nsejħlu sapulkru, sapulkru tfisser teluta u ġejdu l-qabar. Ġesu mhux fil-qabar hawnhekk, Ġesu qed juża dil kelma tant profonda ma tifilħux tisru sija waħda miegħi. U allura sbuħija ta' komunità li tagħmel il-lejl kollu jekk jista' jkun titlob. Ġifieri ħafna drabi jien l-esperjenza tagħna nagħmlu nagħmlu ċejn, ġifieri jkun hemm kull sija meta tkun possibbli. Għalina l-Ewkaristja għandha sens komunitarju u mbagħad fl-adorazzjoni personali dak is-sens ta' komunità inġebduh f'intimità mal-Mulej. Dan huwa ħamis ix-xirka. Hekk tibda bid-dixxipulat u nispiċċaw bid-dixxipulat. Il-ħin li wieħed jagħmel mal-Mulej fl-Ewkaristija huwa proprju li jpoġġi widnejh ħdejn din il-qalb, il-qalb tas-Salvatur. Il-misteru jkompli l-Ġimgħa. Il-Ġimgħa, iċ-ċentralità, il-Ġimgħa hija l-jum ta' bla quddiesa. fil-Knisja. Il-ġimgħa huwa l-jum tas-silenzju, huwa l-jum tal-fid, huwa l-jum tas-salib glorjuż. Mhux is-salib ta' Ġesu li miet biss, imma Ġesu li li rixoxta tantu hekk li aħna quddiem dan is-salib Uddim dan it-tron tal-grazzja, eh, il-Knisja tinterċedi, and the great intercession, tinterċedi uddim is-salib. Dan huwa il-wiċċ ta' Ġesu, aħna aħna dejjem qudiemna huwa l-wiċċ ta' Ġesu tal-liżar, dak il-wiċċ li tħalla għalina għax il-fidi tagħna hija fidi marbuta ma' persuna u jekk hi marbuta ma' persuna, dal-persuna għandu wiċċ. Aħna l-fidi tagħna mhijiex f'xi ħadd, imma hija fih li miet u rxoxta għalina. Il-liturġija tibda bil-presbiteri wiċċhom fl-art. Dan huwa ġest mill-iktar profond, tibda f'silenzju totali, m'hemmx mużika, m'hemmx eh, ovvja meta m'hemmx l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira, ġek hemm xi parroti tal-ġimgħa l-kbira, l-istolbi li jkun hemm il-ġurnata tkun inkredibbli. Imma is-sens tal-liturġija huwa hemm poplu miġbur f'ħin li mhux suppost il fih fit-tlieta ħin strab, ħin tal-irqat normalment, eh, poplu li qudiem il-misteru ta' Alla li ta' ħajtu għalina Jekk ilbieraħ irriflettejna li ħaslilna saqajna, illum tfisser li dik qiegħda f'ġismu. U allura quddiem dan il-misteru il-presbiteri huma wiċċhom fl-art. Huwa ġest antik ħafna kif titlob, dan eżempju għall-komunità ta' Teżè. Dal-ġest il-patrijiet kollha jfiri jekk ikun grupp żgħir jista' jqgħod kulħadd wiċċu fl-art, mhux xi privileġġ tas-saċerdoti, hija pożizzjoni fit-talb li ftit tintuża Il-Knisja żammitha l-iktar mument importanti, ordinazzjonijiet, professjonijiet, eċċetera Ma' dik għandha rabta kbira ma' dan il-jum. Il-jum huwa ddominat mill-Kelma. Il-liturġi l-Knisja hija vojta, hija l-unika darba li l-Knisja hija qarwiena, vojta, tabernaklu vojt, l-artal vojt, kollox vojt. Il-Knisja hekk għax il-Knisja li tfisser il-ġisem ta' Kristu, eh, l-artali, l-ambone, is-sedja daw jfissru il-ġisem tal-Mulej. U allura qudiem din ir-realtà aħna nirriflettu fuq il-passjoni skont San Ġwan, li hija l-passjoni ta' Ġesu li eh, hija s-salib glorjuż tal-Mulej. U din forsi kelma li nixtieq ngħid għax is-simbolu tal-ewwel insara kienu importanti ħafna, is-salib ta' Ġesu dawn huma immaġni ta' snaleb antiki ħafna, imkien ma ssib lil Ġesu mejjet kollu demm eh, meta ġew biex jużen salib. Fis-salib Ġesu huwa ħaj, araw għajnej kbar nuqqas ta' ħatija, m'għandux kuruna ta' xewk normalment, għandu kuruna ta' glorja. Eh, dawn huma slaleb antika ħafna tas-sena 1000 u qabel. Huma innutaw il-ħars ta' Ġesu dak lajnejn kbar. Dan huwa is-sinjali antiki jinġbar ftit slaleb jew inkella fis-salib stess kienu jpinġu il-misteru kollu ta' Ġesu. Fl-ikonografija kien ikun hemm u jekk taraw is-slaleb kienu jkunu forma ta' battisteru. Ġifieri hemm taraġ li tinżel minnu, jiġifieri jekk tieħu mil-lemin għax-xellug tinduna niżel 'l isfel, tasal fil-qiegħ u terġa' titla'. L-iktar li tidher din hija fis-Salib ta' San Franġisk. Is-Salib kellu importanza kbira. Mhux Ġesù mmejjet biss, imma li fil-mewt hemm l-għotja, hemm il-ħajja. Dan huwa s-Salib ta' San Franġisk li juri din ir-realtà tant profonda. Anke jekk ikun mejjet, dejjem hemm din l-għotja libera, xi ħadd li qed jagħti ruħu. Tant hu hekk li San Ġwann juża bħala double meaning meta jgħid ta ruħu għal min ma jemminx tfisser miet u għal min jemmen tfisser li ta l-pnewma, ta l-ispirtu tiegħu. Għalhekk dan il-jum is-salib huwa importanti ħafna u aħna naduraw das-salib u jinkixef biċċa biċċa Is-Salib fil-ħajja tan-Nisrani ħa jkun dejjem misteru. Speċjalment dan jinbidel dan il-ġest meta xi ħadd ikun esperjenza mewt, jew fil-ħajja taż-żgħażagħ ikunu esperjenzaw relazzjonijiet li tkissru. U allura li s-Salib jinkixef biċċa biċċa għandu valur kbir Alla s-salib jikkixef u tinduna li fih hemm persuna li tħobbni, fil-fatt is-salib jiġi eh, venerat għal tliet darbiet. Biċċa jitla purċissjonalment li bes il-libsa ta' djaknu għax Kristu li bata għalina bħala għaddej ta' jimulej, jikkixef lit, allura hemm xaħat fuq is-salib li ħajjejnek eh, u jerġa' jiġi adorat, sakemm il-poplu kollu jara s-salib sħiħ. Jiġi preżentat is-salib sħiħ, l-ikbar misteru, ġifieri mhux it-tbatija biss, imma li Alla tagħna mhux il-bogħod minn di tbatija, anzi ħadha fuq daħal fil-misteru tal-mewt. U aħna qegħdin f'kultura fejn il-mewt ħadd ma jrid imissha u fejn il-mewt ħadd ma jrid jaraha, allura neħħasdu jekk kien hemm xi Covid u naraw in-nies imutu għax mhux sippost imutu, għax aħna għandna l-illużjoni li bix-xjenza u bil-mediċina solvejna kollox. Imma aħna nafu li din mhix vera, ġifieri anke il-misteru tal-mewt ta' Ġesù bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna. Allura l-adorazzjoni tas-salib issir ta' importanza kbira u għalhekk speċjalment fl-Orjent is-salib qatt ma huwa tbatija biss. Għax huma jgħidu jekk huwa bniedem imċarċar, imsawwat u kollu dmija qisu tagħmel Gibson ma tantx ħajsta jgħek. Fis-slaleb li nsara dejjem raw li s-salib ikollu id-batija u l-glorja ma' xulxin. Allura anke l-adorazzjoni tas-salib u tafu kemm tintuża li eżempju l-komunità ta' Teżżè tagħmilha kull nhar ta' ġimgħa li ż-żgħażagħ ikollhom mument fejn jpoġġu rashom madwar dan is-salib. U kull persuna anke n-nies qed jitolbu jekk il-komunità taf lil xulxin f'kull wiċċ ta' persuna tkun taf it-tbatija li qed iġorr. U allura qed ibbus is-salib, mhux ta' Kristu biss, is-salib tiegħek personali. Dakinhar iċ-ċentru hija dejjem is-salib. Il-persuni li qed jersqu wieħed wieħed biex das-salib ibusuh għax das-salib fih hemm il-qawwa, il-ħajja u t-tama tagħna. Eh, das-salib imbagħad jiġi ċensat, das-salib jiġi glorifikat, intaw salib, aħna ngħidulu il-sinjal tar-re, eh, is-sinjal ta' rebħa. U l-ġimgħa qatt ma tiġi ċelebrata il-passjoni biss, imma fil-ġimgħa hemm dejjem fin-nisrani iż-żerrija tal-lejt, anke l-kulur, m'għadux l-iswed, ma jistax jintuża fil-kisa suppost, huwa l-aħmar, għax l-aħmar għal darboħra hija l-kulur tal-imħabba, għax hija l-imħabba li tat il-forza biex jagħti ħajtu biex ma jinżilx minn das-salib. Fil-fatt il-liturġija fil-Knisja antika ma kien hemmx tqarbin, aħna llum żidna tqarbin. Dil-ġurnata fil-fatt aħna fil-konta tagħna qatt ma nagħmlu tqarbin, Għax dil-ġurnata l-persuna qed issum l-arus ittieħed, il-focus prinċipali, l-ikona prinċipali hija s-salib ta' Ġesù mdendel waħdu f'nofs il-Knisja. Din hija l-ġimgħa l-kbira, fil-fatt aħna ninsistu wkoll meta huwa possibbli qed ngħidu mhux għal dis-sena ovvja, imma li żgħażagħ u n-nies tal-komunità jinġilqbad il-komunità kollha, ma nispiċċaw il-liturġija fil-Knisja immorru nagħmlu volontarjat. Min imur l-isptar aħna ma ġemna, min imur eh, St. Vincent de Paul, min imorru f'postijiet differenti, immissu lil Ġesu fit-tbatija reali. Min imur eh, jinna bħal balzam man nisa eh, ta' sorijiet li jiddu ħsieb, min imur ma' drogati, li aħna namlu link bejn dak li qed niċċelebraw fil-liturġija u dak li hu l-ħajja vera, in-nisem barra. Xinkella liturġija tiġi xi ħaġa maqtuha mir-realtà. L-aħħar biċċa. Il-jum il-kbir. Dan huwa l-iktar importanti fil-ħajja tal-Knisja. Biex tifmu kemm hu diffiċli biex tiftiehem fil-Knisja Kattolika dan il-jum, san najtin fiftis, l-iktar ħaġa importanti fil-liturġija li huwa l-lejl tal-għid ma kienx jiġi ċelebrat fil-Knisja Kattolika. Kien Papa Piju 12 li reġa' introduċa fil-Knisja Kattolika il-Għid bħala velja. Kien jiġi ċċelebrat l-Għid imma kien jiġi ċċelebrat issib filgħodu ta' malajr u bla velja. Il-velja għandha importanza kbira. Kull min jaf tikka liturġija jaf li liturġija tal-Knisja twieldet minn dal-lejl. Il-bniedem jgħix għal dan il-lejl. Fili il-riflessjonijiet li għandu Santu Wistin fuq dan il-lejl huma impressjonanti. Li jasal li jgħid jekk lill-mara, jekk ir-raġel ma jħallikx tiġi għal dan il-lejl, itilqu, l-aqwa tiġi għal-lejl. Kieku jkun għamluha hekk l-option nimlew il-knejjes b'ħafna nies. Huwa l-lejl li fih Kristu niżel fil-mewt biex itella' 'l Adam. Din hija l-mod kif il-Knisja primittiva kienet tirrappreżenta lejt. Kristu li jinżel fil-profondità Dalgħodu konna qed nisimgħu tok mill-isbaħ aħna l-Fathers bejnietna fuq il-kappella tar-Redemptoris Mater tal-Vatikan. U hemmhekk Rupnik pinġa t-tliet livelli ta' kif niżel l-Iben li skont Ephraim tas-Sirja huma tliet ġuf u qegħdin fuq xulxin fil-kappella. L-ewwel fil-ġuf ta' Marija, fil-ġuf tal-għar, imbagħad niżel fil-magħmudija, fil-ġuf tal-ilma, imbagħad meta ma sabx il-Ladam, Efrejm tas-Sirja jgħid, Ġejt fid-dinja bħal ragħaj it-tajjeb biex tfittex il-Ladam, imma meta ma sibtu kien bqajt nieżel ġol-mewt biex ittellgħu minn ġol-qabar. Hawnhekk għandna l-Adam u l-Eva, jiġifieri l-umanità, li Kristu qed itellagħhom fir-rebħa tiegħu. eh, biża dil quote ħalli m'għandhomx ħafna, this is the mystery of the Christian life, to receive a new self, a new identity, which depends not on what we can achieve, but on what we are willing to receive. U jekk aħna ma jkonniex dan qudiemna in-nar tal-irxoxt qatt ma ħajjixel f'qalbna. Jekk hemm xi ħaġa li d-dinja għandha bżonn b'qawwa kbira hija l-qawwa ta' Kristu li qam mill-imwiet. Il-bnedmin jitwieldu biex imutu, imma n-nisrani jmut biex jgħix. U dan huwa l-misteru tal-ħajja nisranija. Huwa qed jibda bil-liturġija tad-dawl, l-importanza kbira tad-dawl Hekk il-liturġija u din hija xi ħaġa primittiva fil-bniedem, ġifieri sa minn ġolerin il-bniedem kien jiċċelebra dan in-nar, il-misteru tan-nar. Eh, għax in-nar għandu qawwa kbira jiġi mbirek, il-liturġija tibda lejl li jinbidel fjum. U allura tibda b'daw is-simboli profondi li huwa n-nar li jiġi konsagrat, eh, il-blandun, Il-liturġija tad-dawl fil-Knisja Orjentali, din liturġija da sseħħ kuljum. Fil-liturġija Orjentali, speċjalment fil-monasteri, kull filgħodu jibdew bil-liturġija tad-dawl biex jiftakru li d-dinja twildet min-nar u mid-dawl. U l-blandun, il-blandun huwa s-sinjal ta' Kristu rebbieħ, Il-blandun ta' vera, ħafna knejjes għandhom blandun tal-plastik li huwa contradiction. Il-blandun ikun vera tan-naħal, blandun tax-xema, ġifieri hemm ħajja ġdida li qed tinxtegħel li ħa tispiċċa għax huwa ta' vera. Kull ħaġa ta' vera tgħaddi mill-misteru tal-Għid biex iddawwal il-ħaddieħor trid tmut int, trid tispiċċa inti. Eh, is-saċerdot jiktbu fil-blandun, jagħmel salib, jagħmel l-alfa u l-omega, Kristu l-bidu it tmim jikteb is-sena tiegħu huma żminijiet tiegħu l-eternità u jiġi rrappreżentat, jiġi ppreżentat lil kulħadd. Aħna bħal Mose nimxu wara din dawl il-fadda jintuża fil-funerali, jintuża nistgħu nużaw fit-tiġijiet, eżempju fil-liturġija ta' għawdex, anka fit-tiġ jagħmlu l-blandun. għax il-blandun ifakkar lin-nisrani dejjem li kull sagrament li ħa jirċievi dejjem huwa marbut mad-dawl tal-fidi li rċieva. Anke l-inċens, il-faħam ikun kollu ġdid. Dan il-lejl huwa l-lejl li fih kollox huwa gratitudni u kollox għandu jkun b'abbundanza. Huwa l-lejl mill-isbaħ, huwa l-lejl li lilna jagħtina togħma, foretaste, terra. Għax wieħed waħda minna ħajġi moment li nagħmlu dan il-passaġġ. Eh, Il-blandun ikun fih anka l-inċens ġo fih, għax il-pjagi tiegħu jisiru jfuħu. Il-pjagi ta' minu egoist joqtluh, il-pjagi ta' min iħobb jisiru s-sors minn fejn toħroġ il-fwiħa. Walina l-insara l-fwiħa jadejjem l-imħabba. u dal-blandun jixgħel bih id-dawl ta' kulħadd. Din il-liturġija għandha importanza kbira jekk issir b'serjetà, b'fidi u b'ġesti vera bħal huma x-xemgħa li kulħadd għandu x-xemgħa f'idejh, il-qawwa li fiha hija kbira. Hekk jekk irridu nifhmu ftit dan is-sens profond tal-blandun ta' dix-xemgħa li hija simbolu ta' Kristu Rxoxt, li normalment tkun imbittra, tkun sabiħa, tkun biddata kif qed naraw hawnhekk. Fil-Knisja primittiva u baqgħet sejra għal ħafna żmien, il-blandun kellu importanza enormi. Aw ħanorikom ftit. Xtaqt norjomkom biex tindunaw kemm kważi kważi sproporzjonati dawn huma l-istands tal-blanduni. Din hija eżempju San Clemente, ġewwa Ruma, innutaw x'kobor huwa l-blandun, l-istenn tal-blandun. Ġo knejjes, din hija Trastevere, il-blandun, li kien dejjem jieħu forma ta' kolonna, kolonna tan-nar. Araw x'kobor ta' blandun, dak huwa blandun ġo knisja, sproporzjonat, kien idawwal, Santu Wistin jgħid li l-blandun kien ikun fih tant ftajjal ġo fih li kien idawwal il-katidral kollu minn blandun wieħed. Għax dan il-misteru ta' Kristu biex nitlu fih. Ħafna knejjes għandhom l-istatwi tal-irxoxt u joqogħdu jagħmlu kumedji, dan il-misteru mhuwiex inkella we mimic something. U l-liturġija ma nistgħux aħna nagħmlu ta' parsi, qatt ta' parsi. Fil-liturġija kollox huwa vera. U allura biex verament nitlu f'dan misteru waqt li qed jitkanta eh, dan huwa t-tieni sinjal, l-ewwel blandun imbagħad huwa is-salib glorjuż, da ħafna ma jafux bih. Il-Knisja kell dan is-sens profond li sibuha f'ħafna knejje speċjalment Bizantini, u anka anka kattoliċi antiki speċjalment. Is-salib li jinbidel, is-salib huwa sinjal ikraħ ħafna u Huwa sinjal ta' kundanna. Imma fl-Għid, waħda mill-ikoni prinċipali ta' Kristu mqajjem mill-imwiet huwa s-salib ġemmat, jiġifieri s-salib prezzjuż. Jekk naraw l-antikità dawn huma ftit mis-slalib antiki kollha kienu jpoġġu fiha l-ġawhar tal-komunità kollha. Ir-raġuni kienet tkun li dan is-salib huwa l-għodda li biha ingħatatilna s-salvazzjoni. U allura huwa prezzjuż, isir xi ħaġa sabiħa minflok xi ħaġa li tkissrek. Hekk dan id-dawl jixgħel lil kulħadd, speċjalment il-Knisja kollha waqt li titkanta dan l-innu tal-Għid li għandu importanza kbira, ġifiri, waħda mill-iktar affarijiet importanti fl-Easter li dak is-silenzju kbir tal-ġimgħa kbira jitkisser b'dak li aħna ngħidulu l-exultet. Dan l-exulted ħafna parroċċi lanqas biss ikantawh dan, ġifieri jew ikantawh b'xi latin, ġifieri tibda tħabbat rasek mal-ħajt, iż-żgħażagħ kollha jifhmuh fil-fatt. Eh, dan l-exulted huwa l-iktar innu importanti fil-Knisja. Għax huwa l-innu li fih hemm miġbur mod mill-iktar sabiħ u mirqum huwa innu antikismu li anka Santu Wistin sabu hemmhekk u żid miegħu qed innu l-Kristu rebbieħ li fih hemm l-istorja kollha tas-salvazzjoni tagħna. Dan huwa l-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-setgħat tal-ħażen. Nota żgħira dan huwa parentesi fl-antikità dan huwa l-anġlu qed iħabbar il-qawmien u normalment l-ewwel insar kienu jqabblu djaknu mal-anġlu li qed ikanta l-aħbar għalfejn tfittxu qalb il-mejtin lil dak li hu ħaj mhux hawn. Mhux hawn, u ħafna ikonografija bħalmi din mis-Serbja jagħmluha qisha qisha l-fosqa, il-kukun li minnha ħarġet il-butterfly. U għax Ġesù Kristu tant għamel bidla, għamel metamorfosi, li dan qed jgħidilhom ma tistgħux tfittxu intom qalb il-mejtin lil dak li hu ħaj. Il-missjoni prinċipali ta' Kristu Ġesù kienet li jippenetra bl-imħabba tiegħu id-dalma tal-lejl, fil-post tan-nuqqas totali tal-imħabba. L-abbiss jinfetaħ għall-mument biex jidħol fih id-dawl tal-qawmien u l-infern isir knisja, il-post tal-preżenza ta' Alla. fil-Knisja antika, dawn ma ftit għall-informazzjoni tagħkom, imma ħafna ma jafuhomx dawn, u tant narhom importanti jiena. Fil-Knisja antika, il-exultet kien jinkiteb fuq pargamena kbira. Daw ma ftit li fadlinna, qed taraw id-djaknu fuq il-pulptu li qed ikkanta minn dan Dawn huma l-iktar immaġni antiki, djaknu bil-blandun u qed ikanta l-innu tal-Għid. Ftit minnhom għadhom jeżistu dawn l-innijiet, dan huwa wieħed minnhom. Kienu jkunu kollha impitrin bl-ikoni biex in-nies waqt li qegħdin jaraw, eh, waqt li qed jisimgħu id-djaknu jkanta il-prekonju Paskwali, jaraw l-ikoni niżlin waħda wara l-oħra li jirrappreżentaw dak li jkun qed ikanta. Ġifieri dawn huma ftit mill-iktar prekonji antiki li għandna fil-mużewijiet. Innutaw l-importanza li l-Knisja kienet tagħti lill-Għid. Jekk taraw ikunu bil-maqlub. Maqlub ħalli meta jarawhom niżlin ikunu bil-maqlub il-kliem, ħalli hu jkun qed jaqra u niżlin qisu kartuns kif ikunu, niżlin waħda wara l-oħra, Ġesù, Marija ta' Magdala, Adam u Eva. Dawn huma l-antik kienet bil-Grieg, dawn huma ftit mill-li kienet tuża l-Knisja antika biex fiha tirripreżenta l-Għid. Għadu, dan huwa l-iktar wieħed famuż, huwa ta' Bari. Ġo Bari fil-Mużew tal-Katidral kemm huwa twil hemm l-Exultet kollu kantat u mpitter. Għadhom sa ċertu naf żgur li jitkanta bl-istess mod. għadhom għadhom jużaw l-istess ħaġa jitla' fuq pulptu u nieżlin hemm l-exultet sħiħ. Għax dan il-lejl l-unika mod li nidħlu fih hija billi nħallu l-Ispirtu s-Santu jdaħħalna f'dal misteru. Il-Knisja tkanta xi ħtija hienja li stħaqqilna feddej kbir bħal dan. Hekk il-liturġija anke fil-knejjes kollha iddur mal-blandun Jiena meta nkun qed inkanta jew nkun fil-Knisja dejjem niftakar dak li hemm f'Lumen Gentium, id-dawl ta' Kristu li jixel fuq wiċċ il-Knisja tiegħu. Hekk, dan id-dawl li qed il-Knisja kollha waqt li qed kanta dan huwa l-jum li fih Kristu qeret il-mewt u qam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażen. Hija l-ewwel parti tal-liturġija tal-Għid. It-tieni parti hija l-Kelma. Fil-Liturġija tal-Għid għandna s-smigħ tal-Kelma ta' Alla, għandna buffet ta' Kelma. Għandna seba' qari mill-Antik Testment u żewġ qari mill-Ġdid Testment, disa' qari, salmi, l-komunità miġbura li tiċċelebra l-ħajja ta' Alla. Kemm hi ħaġa sabiħa li n-nies jipparteċipaw, li jikkantaw, li jisimgħu l-Kelma għofja Ikun hemm ħafna kelma, buffej ta' kelma. Eh, il-kelma talla li ddaħħalna mill-Antik għal ġdid Testment, sakemm jiġi mxandar il-Vanġelu, fatt il-Vanġelu fil-Knisja Antika kien ikun tant importanti dejjem fil-Vanġelu tal-fidda għamma mul mod sabiħ il-kelma talla hija prezzjuża. Kelma talla hija sabiħa, ġin ċensata il-kelma talla, għax minn lambone isir bħall-blata tal-qabar minn fejn tħabbret il-qawmien. Il-Lambone teoloġikament huwa l-blata tal-qabar, fil-fatt suppost ikun tal-ġebel jew tal-irħam, minn fejn tħabbret l-ikbar aħbar li Ġesù Kristu qam il-rebbieħ mill-imwiet. Fil-lejl tal-għid, l-ewwel għandna liturġija tad-dawl, imbagħad għandna l-liturġija tal-kelma, imbagħad għandna xi ħaġa mill-iktar profonda li hija l-liturġija tal-mamudija. Dan il-lejl huwa twila u nisar kien jagħmluh lejl sħiħ. Għax fih dawk kollha li ħajsiru nsara ġodda, ovvja aħna lini hija diffiċli ħafna biex tifmuha bit-tfal. L-ewwel insara kienu jkunu adulti, Bħalma qed naraw hawnhekk, immaġni ta' adult, jekk Alla jrid anke f'pajjiżna bil-mod il-mod l-adulti ħa jiżdiedu biex jirċievu l-magħmudija. Fi Franza eżempju naf li kull sena normalment ikun hemm bejn seba' u tmien telef adult li jirċievu l-magħmudija bir-rit tal-adulti. Għax il-magħmudija għandha qawwa kbira biex turina l-link bejn il-misteru tal-Għid u l-misteru tal-ħajja l-ġdida li aħna rċevejna. Aħna din il-ħajja l-ġdida, diż-żerriegħa li jgħid San Pawl irrid nagħraf lilu u l-qawwa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet u nixbħu fil-mewt biex jirnexxili nikseb il-qawmien għall-ħajja. Dal-misteru jintuża b'simbolu ieħor, jekk simbolu antik ħafna huwa n-nar, it-tieni simbolu antik f'kull reliġjon huwa l-ilma. The origin that Christ had in the womb of his virgin mother He placed it now in the baptismal font. He gave to the water the spirit that he gave to his mother. San Iljun il-Kbir. Għalhekk ħa nagħmel parentesi żgħira wkoll għax naħseb dawn importanti għalikom, ħafna minnkom leaders aħna tal-oħrajn, il-battisteru, l-ewwel insara, jiena fissat fil-battisteri, fis-sens provajt, eh, isu ħobin kun naf, naf li fid-dinja battisteri antiki kbarek għaw fuq elf. Hemm battisteru kbir, hawnhekk hawn isqof li qiegħed jgħammed, adult, ġo battisteru kif sippost ikun eight pointed. Dan ma dan l-iktar battisteru antik li għandna ta' Jura Durapos tas-Sirja, wieħed mill-iqdem ta' sena 200. Il-battisteri kien ikunu forma ta' salib bit-taraġ jagħti l-isfel, daw battisteri antiki. Il-Knisja kienet tinvesti ħafna flus fil-battisteru. Għax dal-misteru ta' mewt u ħajja, immaġi dawn kemm hija fqira meta tmur ġo xi parroċċa jagħmlulek bowl hekk minn dawk tas-soppa u tikka ilma li ma jmurx il-baby jibki. Jiġifieri l-battisteru għall-ewwel insara kellu qawwa enormi. Dan huwa l-battisteru eżempju enormi ta' Kostantinopli. Immaġinawh mimli bl-ilma. fil-jum tal b'salib taħt. Għall-ewwel insara dan kien xi ħaġa mill-iktar importanti f'kull komunità. Jekk tmorru fi knisja antika f'xi kantuniera dejjem ħassibu battisteru. Immaġinaw dan kollu bil-mużajk. Għax simboliku ħafna l-battisteru, da qiegħed il-Libja eżempju. Kollu simboliku. Għax fil-battisteru tinżel isuġuf u titla bniedem ġdid. Bil-mod il-bnod bdew jibnu kdejjes sħaħ l-battisteru. Il-mod il-mod insibu kdejjes sħaħ u tifmu kemm għandha importanza xi il-magħmudija kienet issir darba fis-sena. Immaġinaw spazju bħal da mibni għal darba fis-sena. Għax il-pastorali kollha tal-ewwel insara kienet propju din. Li l-persuna tesperjenza anka fil-ġisem tagħha, fis-sensi tagħha, il-ħajja ġdida ta' filjolanza ta' ulied li rċevejna minn ġuf ieħor, Jekk aħna twilidna kollha mill-ġuf tal-omm, hemm ġuf ieħor li minnu nsiru ulied Alla, li hija kollu don. Dawk battisteri moderni, nagħmel eżempju wieħed modern għadu kemm isir ġo katidral, battisteru kbir, is-salib, iċ-ċentralità tal-misteru tal-magħmudija. Qiegħed l-Italja Sant'Injazju. Dan huwa tagħna li għandna l-oratorju. Il-Batistell normalment kien ikun eight pointed għat tmien jum fih hemm salib għax aħna immutu fil-mewt biex nitwildu għal ħajja, hemm taraġ, hemm tliet tarġiet u fil-qiegħ hemm biċċa sewda. Titmiss il-mewt, tittodos, titmut il-ħajja l-antika biex titwieled il-ħajja l-ġdida. U din il-ħajja l-ġdida hija flimkien unum Christianum nullus Christianum, Kristjan wieħed mu Kristjan xejn. Il-magħmudija is-sens tagħha hija l-komunità li temmen. Hawnhekk għandna il-komunità miġbura kollha madwar il-battisteru, it-tfal li ħafna minnhom tamdu hawnhekk ukoll. F'dal-battisteru issir talba profonda Hija talba vera sabiħa, u f'nofs dit-talba s-saċerdot jaqbad il-blandun li huwa x-xbieha ta' Kristu. Anka xbieha hija vera profonda, kważi kważi kieku juża Papa Ġwanni Pawlu Tieni eżempju. Il-blandun huwa forma huwa fellix imbil, huwa forma ta' raġel. Il-ġuf huma forma ta' mara. U f'waqt il-liturġija, il-blandun jiffekonda b'mod simboliku dan l-ilma, Kristu li jagħti l-ħajja biex dan l-ilma bħal ġuf li jiġi ffekondat minn att ta' mħabba, dan l-att ta' mħabba ta' Kristu u l-Knisja tiegħu, fil-fatt Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni fit-Teoloġija tal-Ġisem jgħidilna li dak huwa wieħed mill-iktar ġesti liturġiki profondi għas-sesswalità.

respirare lo Spirito Santo. Jekk aħna l-magħmudija kif naħseb li nagħmluha ħafna drabi qisha xi ħaġa hekk biex ikollna xi ċertifikat tal-magħmudija biex it-tfal biex in-nanniet ma jħdux għalihom ma fimna xejn. Il-Knisja tirrinova ruħha meta tiġġedded fil-lejl tal-Għid u fiż-żmien tal-Għid imma l-iżjed fil-magħmudija.

Skużawni ħajkolli naġġel. Ma jimpurtax, tagħmel sa 5 minutes oħra, 5-10 minutes oħra tajjeb ta'. Le, u l-lesti, 5 minutes inkun lest. Għax sabiħ jekk nistaqsi. Għandek għandek il-libsa tal għattilkom li nintilef di l-ħagġa, din hija xi ħaġa żiża ħafna. Eh, għandek għandek adult, l-unika darba li għammit adult jiena kien musulman. Eh, anka tfali l-libsa tal-mamudija li jissem identità ġdida. L-identità tal-uż eh, imbagħad it-tfal jindilku anke biż-żejt jew l-adulti. Dan huwa ż-żejt ifuħ tal-griżma. Aħna ħafna drabi tlifna s-sens li aħna konsagrati. Aħna konsagrati dak il-ħin is-saċerdot jgħid inti profeta, saċerdot u sultan. Dik ma jidix biex sajda taqas nerwa dan iż-żejt li jinżel propju biex dak jerġa' jiġri biss fil-ħajja ta' bniedem jekk isir isqof. Imma fil-magħmudija l-istess żejt li jikkonsagra r-ras tal-isqof jikkonsagra l-irjus tal-fidili kollha, il-moħħ. Imbagħad issir l-effeta, is-sinjal tas-salib fuq il-fomm u fuq il-widnejn għax in-nisrani veru jekk huwa konsagrat Allura Kristjan, għax il-kelm Kristu tfisser midluk, għajkollu din il-qawwa li l-fidi tiġi mis-smieħ. U jekk ikollu l-fidi li tiġi mis-smieħ, ikun jista' wkoll jipproklama. Għax ħafna nies jipproklamaw minn moħħhom u mhux minn qalbhom, il-fidi vera, imbagħad tingħata id-dawl ta' Kristu. Ovvja, meta jkun adult bħal huwa dan, bħal huwa David li qed taraw hawnhekk, dakinhar aħna nuru tliet sagramenti flimkien. Il-Knisja, speċjalment primittiva, kienet tinsisti li s-sagramenti tal-inizjazzjoni jsiru f'daqqa. Jiġifieri il-mamudija, il-griżma u l-Ewkaristija. Aħna anke l-order bidilnielhom, jiġifieri hawnhekk għandu dan il-ġest profond. L-aħħar mument liturġija tad-dawl fl-Easter insrani li għandu dan in-nar li nbidel f'dawl. Nutaw kemm hu sabiħ il-ġest, eh? Ifhmu li bdejna r-Randan bl-irmied. Normalment huwa n-nhar li jinbidel f'irmied, imma n-Nisrani huwa l-irmied li jinbidel f'dawl. Bħalma l-bniedem normalment jitwieled biex imut, in-Nisrani imut biex jitwieled. U dan huma il-DNA tal-fidi tagħna. U allura l-ewwel għandna d-dawl, imbagħad għandna l-kelma, Imbagħad għandna l-Magħmudija, imbagħad għandna ċ-ċelebrazzjoni tal-Għid, il-ikla tat-tieġ tal-ħaruf. Allura hawnhekk hija importanti ħafna li n-nies kollha jirċievu l-ilma tal-Magħmudija, eh, l-poplu kollu jiċċelebra dan il-lejl li l-nies kollha u l-sawma tinkiser ukoll billi tiġi ċċelebrata l-mejda tal-Mulej. Il-mejda tal-Mulej, l-Ewkaristija, li l-inna ddaħħalna f'50 jum ta' festa. Ġifieri jekk ir-Randan huma 40 jum ta' preparazzjoni għal-lejt, lejt isir isu springboard li l-inna ddaħħalna f'50 jum ta' festa. Din ukoll u jarra rismu li ssiba f'xi komunità. Ġieli laqqas it-tmintijiem tal-lejt ma niċċelebraw ta' wara. Imma l-ħamsin jum ta' festa għax il-milja tal-Għid huwa l-Pentekoste, huwa spirtu li jiġi mogħti. U allura din l-Ewkaristija eh, f'nofsa ta' fuq qabel il-missierna nagħtu id-dawl tax-xema lil missirijiet, dawn l-missirijiet waqt il-mamudija. Għax il-missier għandu rol importanti ħafna. Irid juri l-wiċċ tal-Missier lil uliedu. U allura fil-lejl tal-Għid jew fil-ġurnata tal-Għid nagħtu aħna wkoll id-dawl lill-missirijiet qabel ma ngħidu l-Missierna. Għax huma biss l-ulied li jistgħu jduru lejn Alla u jgħidulu Abba. Ħafna drabi naħduhom for granted u aħna bil-Magħmudija, l-ewwel Insara, it-talba tal-Missierna ma kienu jgħiduha qatt qabel ma jitgħammdu. Għax dan huwa l-misteru tal-Ewkaristija li huwa l-qsim tal-ħobż li jdaħħalna f'din il-festa, il-festa ta' Kristu li minn issa 'l quddiem jekk taraw iż-żmien tal-Għid, forsi xi darba jkollna nagħmlu spjegazzjoni ż-żmien tal-Għid liturġikament, iż-żmien tal-Għid huwa żmien tad-dehriet, Huwa Ġesù Kristu li l-ħin kollu jdaħħalna fi profondità ikbar, ifittex id-dixxipli ta' Emmaus, ifittex lil Tumas, ir-ragħaj li l-ħin kollu jfittex lill-oħrajn biex jikkonvinċihom bl-esperjenza tal-qawmien tiegħu, Marija ta' Magdala, d-dixxipli ħdejn il-baħar tal-Galilija, jfittex il Pawlu fit-triq ta' Damasku, ir-ragħaj it-tajjeb, ir-raba' ħadd. Dawn huma importanti ħafna, jien id-dil jintom il-friegħi, għax aħna f'dak il-kustat irridu nidħlu. il-ħajja nisranija mhijiex logħba, mhijiex devozzjoni, mhijiex xi sentiment jew mirakli, il-ħajja nisranija hija spirtu ġdid li jagħti l-ħajja. U jekk għandna bżonn xi ħaġa, aħna għandna bżonn nidħlu f'din rebħa tal-ħaruf. Hekk propju f'dan iż-żmien tal-għid li nna jdaħħalna propju f'dak li jgħid l-Apokalissi li hemm ġlieda, imma dil-ġlieda hija diġà mirbuħa. Nisrani huwa l-bniedem tal-Għid. U tafu kemm hi diffiċli għalina li għal sena oħra ma niċċelebrawx l-Għid, hija xi ħaġa diffiċli ħafna, qatt m'esperjenzajnieha f'ħajjitna kollha eh, li għal sentej sħaħ il-poplu Nisrani mhux ħajkollu din iċ-ċarċ li u allura forsi din l-ispjegazzjoni tista' tgħinna ħafna biex aħna nidħlu iktar fil-mistagoġija tiegħu, nidħlu iktar fil-profondità. Għax jekk aħna daw is-sinjali, jiena nibqa' ċassat kemm aħna kapaċi minn xi ħaġa vera sabiħa bħal misteru tal-għid, ma nħalluhiex tkun ċentrali, indaħlu affarijiet fil-ġenb u nagħmluhom ċentru, l-attenzjoni tittieħed x'imkien ieħor, li Kristu qam mill-imwiet għalina hija l-fulkru, iċ-ċentru, aħna qisu għandna garigol u l-Garigor dejjem irid ikollu ċentru li fuqu jinbnew it-taraġ kollha. U t-taraġ kollha tal-ħajja nisranija u tal-pastorali jduru proprju ma' dan iċ-ċentru, ma' dan in-nar, ma' dak Kristu li jinżel fil-qiegħ biex itella' l-għadam. U nagħlaq b'daż-żewġ quotes. It-tnejn jogħġbuni ħafna lili. bħalma x-xita tinżel mis-sema sal-qiegħ nett tal-art, u minn hemm tagħti l-ħajja lill-għeruq niexfa u huma jwarrdu, hekk ukoll Kristu Ġesù, is-Sultan tal-glorja, irid jidħol f'kull qalb li tinsab fid-dlam u fid-dell tal-mewt u jagħti r-rigal tal-ħajja u tal-immortalità. U din hija quotation oħra mill-isbaħ tal-qaddisin tal-Knisja tal-bidu, San Makarju. Meta tisma' li l-Mulej ħeles l-erwieħ ta' dawk li kienu fid-dlam, meta niżel fl-art l-imwiet u wettaq opra meraviljuża bid-dawl tal-kelma tiegħu, taħsibx li din hija ġrajja hija 'l bogħod minnek. Għax il-Mulej irid ukoll jinżel fil-qiegħ ta' qalbek bir-rebħa tiegħu, u jbiddel il-qalb tal-ġebel tiegħek billi jkisser il-ktajjen li jżommuk ilsir, u jiftaħ il-qabar ta' ruħek. Għax bħalma x-xemx, li hi maħluqa, tippenetra kull fejn tidħol bid-dawl tagħha, sa fil-ħofor tas-sriep moħbija qiegħ l-art, u sal-għerien tal-iljuni, hekk Kristu Ġesù jinżel fil-qiegħ u jtella' 'l dawk kollha mid-dlamijiet tal-mewt. Amen. Jien dan xtaqt naqsam magħkom biex aħna jkollna tikka iktar profondità f'misteru li jiġi ċċelebrat biss mhux fuq il-ħsieb imma Jintużaw is-sensi kollha, ir-riħa, l-inċens, il-fwieħħa, l-fjuri, is-smigħ, il-kant, it-tejst, l-Ewkaristija, eh, il-ġisem, nislu għal-kubtejna, nqomu bil-wifqa. Eh, jintuża s-sensi kollha biex aħna nitlu f'misteru li huwa ħafna iktar li l-mis-sensi tagħna. Ħalli b'hekk għalina dan ikun rehearsal ta' vera biex in-Nisrani ma jibżax mill-mewt, imma jkollu fih iż-żerriegħa tal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi Father Martin ta' dak li samt magħna. Żgur li tajtna x'nomodu Ġverament, jekk iż-żazax tagħna nippreparawhom issa lejt li jmiss l-liturġija. Xi mistoqsijiet kien hawn persuna diġà saqsit xi ħaġa fader. Daniel Abort saqsit fir-ritratt ta' żjud hemm xi raġuni għala wieħed huwa iktar memli minn l-ieħor?
Le ta' għax da segba dinna l-isqof.
Forsi jew xi ħadd jixtieq jisaqsim x'mistoqsija. Iva, mela. Slim Father Martin, Grant Michael, Cilia De Bono. U grazzi. Jider li l-palm, jider li l-palm, il-ħasil tas saqaj l-Eukaristija, il-ħasil tas saqajn eccetera, kolla jidru fl-iskrittura. Pero jider li l-blandum ma jissemmix għanna xeħir ta' minn fejn zvolġiet is-simbolu tal-blandum? Jissemma, jissemma ħafna fl-Esodu. Il-poplu ta' Alla fl-Esodu kien jimxi wara l-kolonna tan-nar. Jiġifieri, liturġikament, is-simbolu tal-blandun, ifhmu li meta kienu jiċċelebraw fl-antikità ma kien hemmx dawl, jiġifieri x-xemgħa kellha importanza kbira. Jiġifieri ma kinitx biss tintuża biex tkun simbolu imma kienet tintuża biex wieħed ikun jista' jara. Imma Is-sens profond tal-blandun dejjem ġie mis-sens ta' Iżrael li kien miexi wara d-dawl bil-lejl waqt li miexi l-mixja mid-deżert għall-Art Imwiegħda. U allura n-Nisrani, f'fatwa simbolu mill-iktar sabiħ, in-Nisrani miexi wara dan il-blandun biex jidħol fl-art imweda, u għalhekk kien jitpoġġa fuq Ġesu jgħidilna titqis li Ġesu l-ħin kollu jgħid li huwa d-dawl tad-dinja, jiġifieri f'ħafna mill-ikoni fejn Ġesu jidher bħala bil-ktieb miftuħ, normalment fih ikun hemm ego eimi ħofos li jien id-dawl tad-dinja, u l-ewwel insara li jom kien importanti ħafna d-dawl, jiġifieri kifet huwa is-simbolu tad-dawl huwa xi ħaġa fl-antropoloġija hija f'kull kultura ġifieri l-bniedem meta skopra n-nar, imma lina għandu qawwa ikbar. In-nar isħana, idewweb, idawwal, eh, jaħraq il-ħażin. In-nar bħall-ilma għalhekk huma kollha simbolu tal-ispirtu, dejjem għandhom is-simbolu li jirdu xi ħaġa eh, imma mbagħad joħolqu xi ħaġa ġdida.
Mela, kellna mistoqsija oħra minn Godfrey Xikluna, meta semmit minn ponot tal-Battisteru għalli ma tmintijiem jirreferu.
Ma jeżistix it-tmien jum fil-istorja, imma huwa jum li nsejħulu huwa jum ta' tal-parużija. Ġifieri Ġesù Kristu malli qam mill-imwiet għalina li nemmnu huwa jum ieħor. Huwa l-jum eskatoloġiku, huwa l-jum kif ħa naqbad ngħid, daqsxejn diffiċli din il-mistoqsija, imma l-ewwel insara, mal-ewwel fehmu li barra l-istorja li hija ta' sebgħa, hemm xi ħaġa oħra iktar profonda, li aħna din l-istorja meta tispiċċa, għan-nisrani ħa tibda storja oħra, u dik l-istorja l-bidu tagħha hija l-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet. U għalina allura għandu sens qawwi jekk Alla tagħna jaħdem fl-istorja, allura aħna dejjem għandna storja ġdida. U l-ewwel insara din kienet xi ħaġa li bnew biha ħafna affarijiet, it-tmien ponot, jiġifieri, ibda mis-salib ta' Malta l-argument tal-kavallieri, magħmul fuq tmien ponot, jiġifieri kien jintuża ħafna bħala simbolu għax huma l-beatitudnijiet ukoll li huma tmienja, eċċetera. Imma hija xi ħaġa li hija beyond us, meta nitkellmu fuq it-tmien jum, qed nitkellmu fuq dak il-jum mingħajr tmiem. Jekk il-jiem kollha għandhom it-tmiem, dan huwa jum ta' bla tmiem.
Għanna mistoqsi oħra. Since we can't celebrate the liturgy all together this year, is there something which can be done to help our young people still live the spirit of the Triduum, the spirit of Easter?
Eh, mħafna li jista' jsir, Ovvja, jiena di opinjoni personali sewwa, ġifieri ma nafx jekk kienx korrett jew le, ma I'm very strong about it. Jiena ma nħoss li liturġija tista' tiġi ċċelebrata bil-mezzi tal-komunikazzjoni, jaqbad niddaħ meta nara l-quddis tagħna fil-mezzi tal-komunikazzjoni. Nistgħu nagħmlu affarijiet oħra, di bħal-ikel, nistgħu nikku ma nafx intom, imma nistgħu nieklu flimkien minn fuq il-Zoom, ma nafx jekk tistgħux, jiena ma nigorx minn fuq iż-Zoom, irrid li kelta vera. Eh, fis-sens, nistgħu nitkellmu fuq iż-Zoom, nistgħu nużaw il-mezz tal-komunikazzjoni biex nitlu fiktar profondità, imma ġifieri jiena nemmen ħafna fiha din il-ħaġa, ġifieri Mbagħad jekk ħassir liturġija fuq it-television, għall-inqas tkun sura, ġifieri, għax hemm min anke l-kamera tkun rasha 'l isfel u l-qassis ikun b'xi nuċċalijiet u b'simboli oħra li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-liturġija. Jiġifieri, anke jekk ħassir fuq mezzi tal-komunikazzjoni, għax nifhem li hawn nies, imma speċjalment iż-żgħażagħ, hemm ħafna mezzi oħra li nistgħu nużaw. Ovvja, nothing beats the liturgy, imma m'għandniex kontroll fuqha. Ġifieri, immanka spjegazzjoni tal-liturġija, kif għedt waqt li kont qed nispjega, jien nemmen ħafna u esperjenzajt għal dawn is-snin għax ħdimt ħafna ma' żgħażagħ, ġifieri il-liturġija qisha kalamita li importanti li tkun kemm jista' jkun flimkien. Mekk għandna gruppi ta' żgħażagħ, imbagħad inti trid tagħmel supplement, trid tispjega, trid tagħmel mumenti wara bejniethom fi gruppi żgħar, jekk ħa tħalliha biss il-liturġija waħedha, għal ħafna ma tkunx biżejjed, imma jekk iħad tkun supplementata kif qed eżempju aħna ħames ċirka iż-żgħażagħ ġieli jagħmlu ħasil ta' riġlej bejnietom fi gruppi żgħar għax jafu xulxin. Jew eh, jien naf il-ġimgħa jmorru jżuru xi ħadd. Eh, jien naf ġieli s-sibt eżempju aħna s-sibt filgħodu ma tkellimx nagħmlu liturġija ma' Marija, missija ta' Marija, ma tkellimx fuq ma kellniex il-ħin, imma ħafna drabi nippruvaw nibatuhom meta kont noħsu l-vokazzjonijiet konna morru fuq l-oqbra. Għax dakinhar kemm ħaġa sabiħa tiftakar li l-mejtin ukoll ħajqumu, u speċjalment meta n-nies ħafna żgħażagħ qatt ma jkunu marru ċimiterju. Għal ġieli morna ċ-ċimiterju, morna eżempju fil-kripta tal-patrijiet u nitolbu għall-mejtin biex ikun hemm link. Li l-liturġija għandha bżonn ikollha link mar-realtà u anke tkun spjegata. Ġifieri eh, jiena nemmen jekk ma tkun spjegati s-sens liturġiku u spjegati b'mod spiritwali, mhux b'mod ġas tekniku qed tifhem, ġifieri. Eh, ġifieri u allura dis-sena forsi għandna tikka privileġġ li nistgħu nispjegaw naqra iżjed, tifhem anke nagħtu resources. Ma xafejn nivvintaw kollox aħna, hemm ħafna resources li l-bniedem jgħinu.
Fader, għanna zewċ mistoqsijiet minn zewċ personi imma jisom simil, ħanajdom lok fl-imkien, nant Matthew Gauci u Marija Kakija. Grazzi Fader Martin, x'taħseb li jeħtieġ biex fil-knejjes sana jkollna ċelebrazzjoni tal-liturġija dejjem iktar ħajja. Grazzi u l-mistoqsija l-oħra hija jidher li sfortunatament f'Malta tlifna ħafna miżbuħija tal-liturġija ta' dan il-ġranet. Kif nistgħu bħala Knisja f'Malta nerġgħu niskopru s-simboliżmu u l-attwalità tal-liturġija.
Kemm għandek ħin? Eh, għax din m'għandix answer. Din hija komplikata ħafna din l-answer, ġifieri eh, u naħseb ħadd ma jista' jkollu answer għax fl-ambjenti tal-parroċċi huma vera komplikati l-affarijiet, ġifieri żgur ikun xi ħaġa ta' ardita jekk imur xi ħadd u jgħid isma' neħu kollox ħamu xi differenti għax hemm eh, hemm tradizzjonijiet, hemm affarijiet, imma jekk hemm xi ħaġa li għandha bżonn ikun hemm hija li jkun hemm ċentru. Jina ma jistax ikun hemm elf ħaġa, ġifieri eh, il-liturġija għandha bżonn rinnovament kbir f'pajjiżna. Ġifieri Ma nafx huwa feeling qawwi tiegħi, ma kull darba li mmur x'imkien, jifieri eh, ibda mill-kantu. Ħan jieħdu eżempju wieħed il-kantu, ġifieri dan inna nkantaw ħenna lina minn qabel ma twilet Adam isu eh, fis-sens tidħol fil-knejjes hija Madonna isa weħlet CD ġifieri baqgħet imwaħla fi laqqas il-kant bażiku la salmi eh, ġifieri jekk hemm xi ħaġa li għandha bżonn rinnovament ħanibdew mill-ewwel ħaġa Hija sempliċi suppost, hija il-kant fil-liturġija, ġifieri kif qed immaġina daw il-misteri. Ehm, għalhekk hemm differenza bejn ritwaliżmu u liturġija. Jiena dejjem inħoss li Ġesu kellu fobija rritwali u għal-ħwejjeġ u għall-affarijiet. Ehm, u aħna ħafna drabi l-liturġija bil-mod il-mod ehm, Anke l-kelma, u għalhekk fil-bidu pruvajt nispjega x'qed nifhem b'liturġija, għax jekk titkellem fuq liturġija tista' tifhem ħafna affarijiet, min moħħu fil-bizzilla u min moħħu fil-gandlieri u min moħħu, ġifieri ma nkunx qed niftehmu, qed nużaw termini li ġifieri u jiena nemmen li r-rinnovament isir fi gruppi żgħar mhux f'xi ħaġa kbira. Huwa diffiċli, jekk ikun hemm gruppi żgħar li jingħaqdu flimkien, eh, id-differenza tkun tinħass ħafna. Ġifieri, u forsi l-grazzja li għandna anke ma dan iż-żmien eh, li eh, ma jkollokx il-grupp il-kbar, ġifieri, imma hemm hija komplikata dik il-mistoqsija, ġifieri xewqa tiegħi għax il-liturġija hija dejjem frott ta' komunità, jekk m'għandniex komunitajiet fil-parroċċi jista' jkun hemm l-aqwa liturġisti ma jirnexxilekx Il-liturġija mhijiex teknika li titgħallem, imma hija esperjenza. It-teknika hija importanti. Ġifieri jien ma nafx inpinġi, naħseb nista' nitgħallem it-teknika ta' tpinġija, imma qabel ma jkolli n-namra għat-tpinġija mhux ħa jnexxini npinġi. U liturġija hija l-istess jisa arti qed tifhem, hija importanti li wieħed ikollu l-ABC, imma trid tinbena ma' esperjenza ta' fidi, mhux reliġjożità. U trid tinbena ma' esperjenza li hija l-komunjoni, Liturġija tagħmel sens kbir f'komunjoni.
Thank you, Father Martin. Um, mux sa namlu mistoqsijiet oħra, ma daħlux imma għax wasalna zat fil-ħin. Grazzi ta' dak li samt maħna, eh, nispera li ħallit xi ħaġa mqarma kull persuna jien mija jiżgur ħallejt ħafna, fader ehm, ħafna x'nixtar u ħafna x'nirrifletti kif nista' ngħin żgħażagħ oħra jitlu verament f'dal dil-mixja flimkien. Grazzi. Nirringrazzjawkom tal-li naqattu ma għaddi t-tini serje ta' Ripple. Fil-ġimgħat li ġejjin ħankun qed ħabru t-tielet serje ta' Ripple, se nkun qed niddiskutu il-kultura ta' żgħażagħ fejn jidħol gaming, fejn jidħol eh, social media u anka s-psychology ta' żgħażagħ. Ħajsiru fuq żewġ sessions ukoll minn minn diversi persuni imma natukom iktar informazzjoni eh, via social media. Grazzi kulħadd, grazzi tal inqattu magħna eh, u narawkom darbora. Thank you. God bless.